Amasase na amachwe mwaboirire, rero ntagete gokwanera abang'ina baito, abang'ina abagusii, bang'anyete korwa gusii, bagacha abaiga America bagacha koberana abana babo, abande bang'anyete bakarwa nka mbanye koirana nka. tosa korigereria kare korwa kare kare, abang'ina abange mokonyora ebidio eye, moinyore ng'a, mwamenyete amo ne chikorera chiaino. Lakini bono mwang'anyire gocha iga iga America, mwachire komenya na abana baino iroka abana bamura. Chikorera chinde, echire enyomba ibere, omo- ng'ina omoiseke noyo are nyomba, ng'ina omomura noyo are nyomba, bono abanto bagosugumana nyomba, chikorera ibere, enyomba ne chiroom ibere. Abang'ina abange ba- babunire chinywomo iga iga America. Abang'ina abakoruka enyang'ana ngocha korwa rigubare, mbakoirana Kenya, bacha iga iga babeera omu- konyora omo- omokama omura aremerereti, banga koirana. Ekero bangire koirana, bamenyete nyomba aria, mosacha tagoika nonya ara moga- mong'ina oye ekisi arabwate nonye mokaye, baraikaransa nonye era ri- living room, babwate babange mang'ana abo, na okonyora nki- ng'ina bi araikaransete, naba a- asa ase enyomba ye- yechikorera chiaye. Nonya nabana ekero totaete go discipline bana, abana aba ache korwa ogochia goaka ng'a ngoaka ore omwana oiga, nyokobiara oyo ogocharokire ng'a omokungu oyo iga agoita abana. Tori konyara go discipline bana bao nyomba, tori konyara korusia omogaka oo magoso because bono omo omo omong'ina oyo noe are nyomba mh. Amang'ana ya chibese, bono mwachire chinyomba chia abana baino chia abamura, nonya mokobanga chibese korwa chinyomba chia abana baino abamura, aye ekero kwarenge bwooo, abaibori bao noe bare gocha bakobangera chibesa chiao. chibese chionsi bi chikorosigwa nkenye mogotoma. Chianga totageti mokama omorabeke chianga. Mh, abang'ina bande batigete abasacha babo Kenya bagacha iga iga bangire koirana ng'a ne chi green card babwate. Eh! Kaa abana baino ribaga banyare gochaka korenda chifamiri chiabo. Genda Kenya, agacha chinyomba chiaino, chinyomba ase mwatigete chiprojegti, mogende Kenya mochie kobwatera chiprojegti echio. Chibese chi'abande mokorenda abana iga na iga, mokoreterwa okonyora omong'ina abwate abana ikomi, abande ne chinasing'umu bagokora, abande ne chiapoti. Chibese chiria mokorosia chionsi pi, motaeti gokonya kende enyomba iga aria. Chibese echi ching'ai mokoira? Mokoira rende mwaende mochie koagachera chinyomba chiaino Kenya? Abang'ina bande bagacha abacha gokonya abana babo ng'a nkonye, bachakire gosaba chibese ng'a chibese, ng'akane chibese. Ee, baria momanyete chistate buna Texas na Minnesota, ne chistate chinde, ntaete momanye ng'a chikamera nchire enyomba, amang'ana mokogamba chisemi onsi bigo ategereire, bakaba mura aba bategererete. Imokia ebinto biaino irane Kenya, mwasaririe chifamiri chiaino, naende abana abaino abamura mwang'anchete ngocha komenya nabarabwo ngocha gotugu bare, monyore abana baino batugutire isiko aa, onde taiyo ogocha kobarenda because bono mwasoire chinyomba, mwabeire buna ninwe monyuomete abasubati aba. Oyore namatwe tiga aigwe abang'ina eira naka. Nyasae oyio, risase peni riabaonyire.